Omoisia akaimokia omotwe oyio, agachora ere maata aria atabwati gento, akaruta ime. Bw'ogosiria omong'ina omonene bw'enka eye, naende omong'ina bw'engencho twarenge nogosemeria, nere ogotoa amagwaita buna intwe aba ebigori ebi ebike. Nere ogoteba ng'a ki bakinete iga na iga na iga na iga, intwe twanyara kobwata chi- chimbaratero.
Aye nase story yonsi twagambire, igo koreng'ana ta aye buna tata omwabo omwana oyo, Abanto mbare bagotumeka omwana oo koba are rimama, gotaka gokora ebinto ase enka yaino. Eki nekeene ngokoresa. Lakini nkorere arenge, na okoboko kwaye igo kwarenge iga are gokora iga. Nasugete gocha motwe ake, akang'umera, agantebia, Okong'oroki rende esigns chie rimama, ogontena, Uu, okorera. Mwanche morigereria Obosongo Vibes, etibi yaito y'omotandao, etibi yanchire nabo gosika enye engima na isiko ya Kenya. Onye mbono origeretie efidio eye iga, click ekebateri gia subscribe toagache esaya eye ebe enyinge, abagusini inchwe ase obonge, ekiagera aiga noo tokobaa amang'ana buna agenderete ase ebinyoro. Rero igo natarire goika ekenyoro ekemo,

Oh, narorire, Eh. kiogoro otwacha ime atambe sana. Omwacha ime atambe sana. Oh, Eh. mbuya sana.
Eh. Eh, epara ng'a yegochia eye erame, epara nere Yabana gochia masongo esoke emenye enkwa, Eh. esoke town. Mas- igo toraenda bosongo, Eh, ekero bono tokoirana, ebwango. eye ere ang'e, gose Eh, toirane ochia, eh, mbwango ere. eye mbwango. Eh, bono. Eye ng'a yegoenda bake, Yekoenda mpaka kiogoro igoro. baka kiogoro igoro. Eh, bono. Okay. Mwache omorigeri egento giatoretire aiga, eh, omogano esimi twanyora entindi sana, eng'a omochokoro Oakire baba omwabo omoro, omoitire, okure. Eye nere esimi twanyora. Kaka ng'a yiore, minyoka, korwa chinsemo echi iga chia kiogoro, baria obatete ekiogoro. Omoche okoro iga agenda oaka baba omwabo omoro, omokorire. Bono nachire aye iga toramanya ng'a ninki kegenderete, omochie oywo iga orire igoro inse aa, agatira ongare akanyerere togotira, Togende goika rugoro Maria, torate amakwanda standing arende ninki kiaba, nonya onde nomobisa oye iga tokona koratira aba nabo security ekenyoro aiga, we try to understand ng'a ninki kegenderete chingongo chiaito chia gusii. Omochie omorigereria twaikire ase omochie. Aiga no egekore eke iga giakorete, gose korigereria iga, nyomba eria nero ey'omong'ina moinari, eye nechokoni yaye, totebe ng'a in short nembonga y'omong'ina abagusii momaete embonga ninki, na ekero okorigereria moino aiga enyomba eye, nosobo momura oye iga bw'emiaka ikomi na etano, okorete egekore eki iga noyo noyo ntata omwabo, ngochi tori gokwana nere ore rogoro aiga, na abanto abange bonsi b'ekenyoro ntagete ndakoira goika aria aseee. Amoakere tomoro, na iga nobwo omong'ina moino aa. Abanto nabo baraiga abange bachire koenda na pole, abairi na abasani baikire omochie aiga, namariga amanene, omong'ina oyo naigwe ng'a are zaidi ye miaka tamanini, na omong'ina omonene ogwekorera ebinto biaye, omong'ina otari gosaberera onde, omong'ina okwerugera oroche ne sukuma ne esimekire gochia aa yonsi iga oroche ng'a eke eke eye nembonga y'omong'ina igaa, nabo ekorerete ebinto biaye buya iga, Igo ng'a tari monto omosabereri, gose tari monto moibi, gose monto ogochia kogenda gokwonereria monto gento kiaye. Naende buna naigwe ase eng'encho ngochia gokwana tore naba abanyakenyoro iga iga na abanto bande, na omong'ina otugete chimbori chiaye, na omong'ina otugete ebinto biaye, nonye kare omogato atugete mpaka eng'ombe, omong'ina bwechogete. Aye iga noo mwaye abairi bande mbare nyomba aiga, abwo abande tochi gokwana nabarabwo. Aye iga Rigena erio okorora ng'a nomong'ina aikaransete omomura oyio ataracha, na amanyinga nare inse aiga amange sana, rigena erio okorora okorora amoakerete akamoruta gochia, gose rigena erio amanyinga naitegete ororo, akamanya kogocha aye iga noo noo amokorerete amanyinga nare amange sana aya ande omire, na amariga amanene sana, rakini rende abagusii ba minto ntarachi gokwana na abaamate ntagete ntebe iga. Gokwana tore na abagusii abange sana isiko aria. Ee, ebinto bonga buna ebi iga biabeire ebinge ense eye. Mwaigwete nyacheki abanto baiteto bane barenge oro bono buna togokwana, na iga iga ki'ogooro moroche naende omong'ina oyo oitirwe. Tiga ntebe iga abanto baminto, yaikire ngaki mwanyabanto atabwati amabera. yaikire engaki mwanyabanto atari korigereria kabere. Yaani onye mwaetana na omonto, e- igo tindateba ng'a mbaetanete ekiagera ngochi konyora tore oroboti, rakini ense yaikeire bono, abanto baito mbabwatia amaabera ekiagera, egento gioka giatigaire onye naetana na monto gete, igo nko make sure ngotiana mpaka namobekire riroba, either goetera ase okomoroga. either goetera ase okomoita nemioro, either goetera ase omosira, na ebinto binde ebinge. Kaka nabeire nkobatebia iga abagusia baminto, ense eye Nyasae otoire obogima tomenyete, na Bibilia egototebia ng'a monto taiyo ase ense eye obwate chinguru gose okobua gwokoira obogima bw'omonto. Ntegerera abagusii baminto, naende oke mong'ina otari boremo bare kobuna, lakini abagusii baminto twatwarire oboombe ochugete, timanyeti obwanchani boria twabwate buna egesaku ki'omogusii ng'ai kiagenda. Yaani twachakire goitana intwe ase intwe, twachakire goitana ase eng'encho y'amaremo, twachakire goitana ase eng'encho y'akariomana, ng'aki are koba buya, buna egesaku gieto ki'omogusii toirani. obwanchani twabwate engaki ye chisokoro chiaito, okogenda mwechirani okobekera egeasari, gwacha kwaruga. Rero tokobekerwa egeasari ekiagera abanto twobaire kobekerwa amariogo, tokomanya oyo ogochi gosaba gose nago nago akogecha totamanyeti. Bono abanto twoboire, rero nonye na abana mbari koragera emechie, twagenda gokaba abana gete korwa aria maate Nyakoe, bana mbari gotacha mochie omonto bakaniri pi, omwana atache obochi bwa omonto iga agoitwe mpaka ase ongwengori. Ase eng'encho yaki, obwanchani bwakendire. Abagosii baminto ekero amagoso atokire, abagambi mbaro ororo, community policing rero nero ororo, abaamate mbaro oo, ekero emechando yatokire, tiga twarangirani buna efamiri, tiga twarangirani buna ekenyoro, twarangirani buna egesaku. Nonya ebibilia egoteba ng'aki ekero omonto akogoseire, rangeria abagaka b'ekenyoro ekaransa, tebia oyo ng'aki yaya omogaka ominto nkongosera ore, kerachwoki keria buna gwakebe egete nkebwenereti koba igo. Abagaka bakegamba, orobaga rwarongea ana, obogima bwasuka motwe. Abana, kera omoibori akogoseire, Tebia abaamate ng'a yaya, tata nangoserete, yaya, mama nangoserete. Na abanto mbare mokare gotumeka abana b'abande bobe, tegerera inwe, especially ebinto ebio bigokoreka ase oborebi bore ase ekenyenge gekoonigwa, mwanyosia omwana o bande amaru, mwamanya komotoma ng'a bono genda ara amaiso yaa, motebie ere nomoisi, Motebi ere tari konyara kende, eh, abanto mwanyosie abana b'abande mwabanyonsi, mwamanya komotoma ng'a yaye agende ara amanyoko, ase eng'encho motagete goachieve eagenda yaino. Abagusii, tiga tobwaterane, nari torakonye egesaku kegocha. Ase bono, ntagete torakwane na abaamate, tokwane na abamura b'omong'ina oyo, tokwane na abanyakenyoro, toigwe ng'a toteme ko-understand ng'aki ekonyarekana omwana bw'emiaka ikomi na etano agoita babo 15 years agoita babo omwabo tari gento kere nomo tari gento keri gia kawaida goika amang'ana aba akare magega egento buna eke kiamanya gokoreka teri kawaida ng'a bono yaani omo 15 years inki bakoba bataba buna boremo bataba buna suguma bataba buna mbonga bataba buna kende ache goita babo omwabo yaya gento eke nkeri nomo ntagete tobwatane amo naye torakwane na abanyakenyoro aye iga na abanto bande toramanye ng'a ekeini ki'eng'ana eye nkere ki'eke.
Mogakansa karia, inche omomura omonene inki? Ayio mama mosira, omanyete aye orokwa Nyasaye ara omong'ina mbega. Omong'ina oyio nabwate eshida ya abana abara, na endugu yane igaa. Nigo bamochandete ekenyoro ekegima, nonya ekenyoro nkimanyete nigo bamochandete, mpaka moka aye, mpaka omomura nyene. Nabo aroche ebise bigendererete kabere. bamoibera amo na bono edirisa nere ere magega aria, nigo batagora bakabeka inse, iso ina are, ekiagera engencho yake mokia, mokaye na are, na abana aba nabo bare. Erio january, ntarachia koerera riria kwarenge christmas ya aba abaigo bane mbare bachete aye na endagera, bagacha na eme esukari, omwana nakaruka royio otinena, agaeta magega abwo bagatagora edirisa. Bakarusia ebinto ebio bionsi pi bakaira ise na babirigereretie na mokaye. Barusia baragera, bamorusia ebituma baira. Inche buna nkare koandika ase town aa, tindi aa, omong'ina oche orangerie ontebie. Bono igoro mambia, omwana omonene oyo omo omoka agacha aa, nkamotebia genda orore omong'ina oria igoro omorore buna agendererete, oche ontebie. Agacha akamonyora naro iga ararigekerwa igoro igaa. Korwa egasi, omwana oria agantebi tata yaya, mama akaigwete bobe iga ararigerwe igoro, nkaimokeria egekeki nkacha, nkarwera aa, nkanyora naraire aa, akaboka. Togakwanera egento yaye omwana one nanyigwete iga aende iga bororo, tinyigweti buya. Korwa batakorete edirisa eye bakobuna edirisa eye, timaeti ng'aki bono ondengereirie ontete nkoru? Nkamotebia, Yaya, rimare eri. Nkamotebia, Bono tiga nsokere korandigia ebesa, ng'iche nkoretere mambia okore ekiona nyagitari. Gochi kogenda ase ekemesi tugete rari ime aria ogatagete, nkanyora renta teri ya chinchiyo. Nkairana ngacha ngaika ase egete ng'umbu aria, nkaonchoka nkairana nkanyora chinsa chiang'ereire ng'ende egasi. Nabo nde ne chibesa chiange elifu eyemo. Nagochireire omobuko ona. Tiga rende ng'ende esimi iga yang'ereire omorero saa moja, nyebeke. Nkabeka esimi saa moja. Aase ngokora ngwa ngotore endagera. Endagera egacha nkabekerwa esani nkasaa konya koria. Konya ekero saa inne na nusu, ndusie esimi. inyeigure chimeseji chia ikomi na tano safari moja, mbore ng'a chimeseji echi ne chiaki echi, chiteka chikaera ang'e ibere iga, erabiki yanerete koraba nero ekong'akera esimi eyio nte yamuisie, amang'ana tari buya, inki? Agantebiaga chidaki ikomi naende nkarengereria hapana, endagera eye nare koria egasinya, tiga bono mbeke esimi chwo ekomanya nemoakire. Nkamwakera esimi nkamobori nge kiarenge, abanto yaya omwana oria omotino okorire mama omino. Nkaera kira ase, ngachakera egeki eki igo nkaria ne epikipiki igo naika iga saa sita, nanyora bamoirire mochari, omoiti omwana oyoyomosokoro oyo bwa omong'ina oyo nere omokorete bweka. Iga amokenyete omoro, konya okenyire ise ritang'ani nyomba aria. Omwana oyio akenyire ise? Eeh konya okenyire ise.
Tari eri, magega aa. Akarusia nyomba aria akarusia korwa omomura naro ore maata aria paaro aria, akamorusia tokamorusia nyomba aria, tokamoira nyagitari, akaenda agasunwa ase agetwe omoro aa. Ngacha nkamotebia inchebeka amanyene ng'a ase amanyinga ase ekegusii, goika origie enchera, orosie abana abairane nyomba aa, Ase ekegusii morosie korende amanyinga aa namabe. Agantebi nebinto bosa. Oimo omoro omino ogoteba.
Eyi agontebia eyi.
Na moka aye rende oiranire gochira aa. Nabo kwamoreta motakareti kende gionsi iga motesa aa. Korwa erio, manyinga aye bono agachaka rioka. Kore gokwana nonye nonye nchirano nibaigwete nonye kokoeresa. Nabo nkobaeresa ng'aki yaya oyo omwana oyo abeire bobe, tiga arigeri bwenchera akonywa gose airwe esukuru, agasinya.

More ekebenuka kabwate, agachia, rituko ria kobwatia oba arenge na ng'ina moiso onde, matuko ang'ane na rirango ang'ane, ng'ina agakora ki? Akagenda, ng'ina intwe twanyare korora nani obaseraneti na omogaka oye korwa taiya. Echance ogeruete korwa ase abanyene abwo abaibori inye na omwana, toigwanaine? Nabo nkore tare igo gaki. Ekero kende omoaka Mm. ase efamiri yaino enka, Eh. korwa chisokoro na chisokoro ore, Mm. mobwate ebinto bi- gose omonto onde agoita onde, yaani ekesabuni eke kiana koba ase ororeri rwaino, Yaya, eh, eh, eke naki egetang'ani. ekero getang'ani.
Aye ekero oko ekamoro ake ekero okobwata buya, nki bakobuna na omonto? Mbura nendagera bagochi bamoibera, Okay. ase nendagera, enchara, Ise ngosoka ande ng'ina ngosoka are, oyio noro omochando eh.
Mbuya mono, obwate riswali? Ase amarieta ange orokia Beatrice Mokeire, oyo osire tenant yane. Makobiara nere naba omobare. Bono intwe twarenge nyomba, intwe tore egeka gochia moino abwo. Bono tokanyora omwana oyio ogocha akanyaroka agakaeresa, gakorangeria ng'a aunty aunty nkore gosoka na ing'aki, egesunte konya kiabwatire, ngoita ba ee, ning'o ogokoba gocha? Agantebia yaya natomwa, inki? Ng'a natomwa ee, rimama riakire baba omoro abuete ense gose moende momokonye. Nkaigwa ng'a na omostuko gete ong'ichera, nkairani kore nabo koirio obosio na echinyanya na egetunguru ng'ende jikoni. Nkairani ngatereka esinki igoro nkaminyoka ngachia kobia omogaka onde nyomba ng'omotebia noigwete ekia abeire? Eeh. Inche ori oyio oyara akombonirie ng'omotebi yaya, omwana ochi ochi ochire aa goteba ng'a rimama riakire omong'ina, omoro iga agoeta inse agoteba ng'a toende gose ntomokonye. Minyoka ango gose nomokonye. akaimoka okobori ng'ai are ng'omotebi yoyo, akanya gosita sita ngasoa nyuma ngabori echaketi nkamwarera ng'a agokora ng'ora, ngamotebi ee, minyoka ango gaki gose nomokonye ebiicho korombire biarenge oo rende riare konywa nere echae ngatigara ndusie echae emesa mbiyie rende chitamosi. Agasoka, naende nkarora ng'a akogenda ng'ora bono onyigwete enkoro ekong'aka igoro agotara ng'ora, ngatebia abana ikaransa iga agwo emesa, mokuna etambo gose ekanyamu ekonyara naro ya emesa, mokuna eyio mogokora, morare agwo ekero igoro nachire, nkasoka nkabeka egesieri ekeburi, nkabura ekegugu, nkaminyoka korwa magega. Ingominyoka ngoika abu ande gati abu, nkanyora omong'ina onde ogoteba gaki omong'ina oria sara nare moyo boria, nkoborie nki ekio? Ng'a yaya sara aakire bobe pi. Akwete, tachia rituko erinde monwe onde bono nkanyora chinguru ngasoa nkominyoka, nkominyoka, nkominyoka egetirime gaki nkaumera egari nere yateinia inse abwo aga probox, nkarengereria ng'a. Igo baa aa akwo barangeria egari emoire nyagitari, nkaminyoka ne chinguru nkaetania omogaka oria, chinguru ng'ii ki nge gosoa egari rimo tomoire nyagitari. Nkaminyoka nkaetania ekebogerero gie egari ase nigo ochama ase ngaetania iga ngocha gokwira omogaka ndigiri naki noa abeku. Nkanyora ba omokamura oye na abanto bande mbare epara obatenene bakonya kogamba. Okondangeria mokeira ngoita abae omong'ina gose aakwe timobori ng'ai are, ng'ai nka. Nkobora rende egari kera ngasoa korira bono gotira ngokura ne chinguru ngocha, ngokuna nkanyora ekeburi kere gesieri, nkanyora no agwete aria bono. Ngakura abwo mo na abanto bono baria bakarwa epaara abanto bagacha korwa ekeng'umbu, bono rende tokanyora amaene iga asirete. Korwa abwo rende nari erio eserikari yagete egacha kitu kama saa tano na nusu hivi sijui saa sita. Chia botuko.
Bono omwana oyio ogochigwa akanyaroka agwo, naki kaereste ng'a barenge abanto batato, barenge momura o Zefania, na oyonde okorokwa Tom, na omo na erimama erio. Togacha gochituka intwe tware korera tokumete ng'a rimama eri gaki naki riakarabeka riaito omong'ina onde atarenge oo nonye, nonye na ekero enkoro yare gosoka. Yaani tabugetie ore nonya ne eng'ombe nonya omonto onde aigwe ng'a gaki nki eki abugire tofauti iga, togastuka abwo rende togatiga iga bono omobere okairwa, tokaenda rende gotimoka. Gaki rende inche bono ngoteba bono gaki ase eki giakoretwe onye amaene kere ng'a ne rimama erio, mochokoro oye, okoreta ekio, nakoreta egento ekebe, egento ekebe. ekebe, naende rende korwa omochako aria buna mwaigwa ng'a nana aagete ise, na ise onyore endiri nere abwate ere egento keria egento nonye na amasabo nonye na omopastor aiche asabe omanye gosanga endagera, gose yare gocha koba buya. Bono tachieti goikerania aywo, akarigania amanyinga aria agasoa nyomba, nde ng'a nare aywo akorete ebi, bono togosaba. Ase mogochia motosabera ndende gaki, ase egetanda eke giakorekanete esanti yaito. Omorwaire oye obwatire?
Tarabwatwe,
nagenderete korigwa lakini narorekana oo, narorekana ogoeta iga ogosaba amache ande iga na ng'a amache enyesu gose na amanyinga amo siarokerete, omong'ina oyio omokani ng'a inche yaya ekenyinga gocha aa. Oriinde kogenda roche bwamboka ng'umbu. Tata omwabere ng'ai are bono iga, orarekanire agese egento ekiya gocha. Ee, noo are, nonye neri noo are eng'iti twaiyete tokanyora nere omobwatete abwo iga agakorera, mpaka nabo asudiete mpaka buna omobere ochete mbao achete nere mochari bakamogacha, nonye bono maambia noo arenge aa, bono iga kegati gwasokire gochia abwo. Omong'ina oyio abwate emiaka ere enga iga. Themanini na tatu. Okay. Omura barenge abwate. Abwa- abwate abamura batato, oyomo nere na- nakwete, bono bagatigara aba babere. Tobwati bonsi bwati?
Nabwate abaiseke babere.
Goteba namba nabwate. Eeh. Okay.
Nabo okorora ng'a haki tari rimo, ase eng'encho ase aria ekero okonyarigereria, ase ande omoro ochiete ime, ase ande omoro okunete oigete igoro iga, igo ong'onyendi magete iga, nanga moro tori koira naende oirane naende okune igoro. Ng'ai amwagete? Amwagete igaa, akabutora iga.
nebiara rende okorora ng'a achete gotanga, ebiara mbiya ki. Ebiara mbiya kire bi, buna bibere ebi are konyegera. Ekero kende omosubati aye omogambi ekero aigwete amang'ana aya mm aa ritang'ani oake omomura oyo oakire ise, omogambi ere nairete getambo kero kende gionsi? Omochief gose omo sub chief? Eeh. Yaani,
abwo oro, abwo oro okorora ng'a nabaibori aba b'omwana oyo batairete eripoti, ase eng'encho onye riria bagoikireti baenda batebia omogamina gaki tokonye ngoitwe tore, nanga nonye na omogamina nabare gotwara chinguru, chiogo chiogoika omonto oyio ang'e amobwate. Bono okorora ng'a mbatwarete ogwanchereri gete na omwana obo, barabwo bakaorokia obwanchani bwabo, tibachi komanya ng'a ngochi ebi ngochi gokorekana biria. Momura oyio are emiaka ikomi na etano, na ngochiara sukuru. Tari gochia sukuru nabo aetaneti fifteen, okwo na okogesi,
eeh. Igo buna igo ere atinete tana gotachia sukuru. Yaya are are ri are omotino, naende rimama. Tari koigwa tari gokwana. Lakini rende ekero. Ee, nabagokwana Uwuwuwuwuu, lakini nigo ogokwana nabo agokorigereria iga arore eki ogokwana agotebie ee gose yaya. Igo yaani, nonye tari koigwa, nonye tari gokwana, ndire mogokwana mwaigwane egento. Ee, obongo borobwo mbuya bore, lakini chisign naende ogokwana gakorigereretie iga, nabo agoita bire agotebie gose eki yaya gose eki ee, ee.
Igo ntotebe ng'a maybe nobororo boria maybe bakobuna na baba omwabo endagera, nini, kiki gose kiabete?
Omong'ina oyo, Disemba embori yaye yasirete, ekaiyia korwa, bakanya gotamerana, sijui bateba nde muna omorwa oyoyo okorete orosete chiraini, botuko bateba nomotino oyio noro obogoretie okaira, Ekero omogina oye akafuatiria, akaigwa ase ebisire rogoro agwo ase omomura oyio omosacha oyio oyomo akwanire orenge oo, ebi- ekabisuo ekarua ekaenda egachia korierwa ang'aa oo. Bono na ebiina tu bigendererete nkoe ngocha kogenda arenge ekiinaa chuu jumatano, bono okorora ng'a. Are Ng'a asoerete nere- ase ekiina ekio. Ee. Ng'a asoerete, omong'ina ng'a asoerete ase ekiina Omong'ina ekio. aso- asoerete abwo bairete, Mm. pamoja na orimama erio na orire ime. Pamoja na erimama erio na orire ase ekiina ekio. Mm. Igo ekero okenete otebe ng'a maybe na obororo obwo. Mm. Mm. Mm. Igoro monyo- monyorete ripoti ende yonsi ng'a mbaa as yesterday, Mm. monyorete ng'a ripoti ende ng'a mbomanete ekagera akagechigwa akaminyoka akabogoria omoro. Yaya. Mm.
Igoro inche ntwomeranete na omong'ina nkorwa ekanisa, nkanyora obogoreti emikoboko. Omong'ina oyio? Eeh, ogotirimboka gochia maarenge ogotiraniri na ebichokoro ebio. Nkamokwania nti ng'aki ndoche nore ne chibesa? Agantebia igaa but mbwate chinchiri naye chikagwa emetoriro etato.

Titwarenge na mong'ina onde iga, bono agantebia gaki aria ase ogokabesa oboyo genda okabesere omotoriro maambia eyio ere rero, gaki ng'ende mbeke ake igo, togocha koria chibesa chia obogotu chimaine, nko- nkogenda oakane, tarehe nane. Nkamotebia nti gaki inche amaene oro tindagora, lakini ase inche gwatebire omonto oria oti tiga mambia boki ndore naki ngokora, nkorigereria ndo ende obeke inche bono ntakomerera monto oria ondachete ng'a ning'ende nkabe ase omonto oria, ndore naki ngokora. Agantebia sawa bono nkonyorana tori maragao ngocha ore bwoiye ong'ure ebito ebirie, ochie koiyekera abana bie esuguma, nkamotebia ye kwanza ngocha ande maragoba. Nkabateebia sawa bono nkomera na tore nkagenda nere agatirimboka. Nkoika ka nkaha abana lunch nkaminyeka eduka abwo ngachia nkaboria oboyo obwo gaki monkonye bwa emitorire ebere iga ase oetore ime lakini nkaboria ebere. Oyio aganteebia kong'u mbuya otabwati deni nabo ogocha oyie lakini ong'akane bwango. Nkamotebia, Wiki eye tekoera, ase eng'encho ntarenge negento na ng'a nambekerete obwoya obwo ng'iche nabwo. Omorentere. Moretere. Lakini bono oyo nabwate egento nachiete koiyia. Echisaga ngapi iga chiarenge? Erio nachiete oo. Eeh erio gwachiete koiyia obwoya.
Erio nachiete oo koboria erio chiarenge saa kumi. Saa kumi chia omogoroba.
Na omong'ina oyo saa ngapi agetwa? Nabo aitire kitu kama saa kumi na moja hivi. Saa kumi na moja. Ekiagera ekero twachire twanyorete mpaka amanyinga aria atigire korwa igaa. akendete. Igo bono onye ocha kango maybe ande kango ngomokonye koo. Nare komokonya oyo nare gocha nsudi monyore gose nyore bakomoita. Okay. Eeh lakini ere nachi gocha ngaika ka, nkarenge aria ngocha kogwa esuguma nkarora ngocha ntia ngambiboire ninde ne ebichokoro bire ase korara nchara nkarora tiga ng'ae emboga nse aria ng'iyeke maambia nkomoretera obuya maambia ng'iche ng'aeranie esuguma eyio ng'ire bache koriera lunch. Bono ona achia gocha, ekaba egoba kw'omwana agachia gotorangeria maragoba. Okay.
Mosubati abamura mbare gwakwana ng'a barenge batato, barabwo abwo bande ba barikire statement. Mbaratoka.
Mbaratoka igo batamete na barabwo.
Yaani ekero ekero ekero yakomoaka omoro barenge batato. oyirima, omwana oyio ore esesio omimi. Eeh omwana oyio ore kware soya omoke.
Eeh atebete ng'a, komenta rimama erio babete batato, abwo babere, na erimama erio bakaba tiri.
Abwo bande batato oo, mbabwo Babere. abwo babere, mbabwate bwamate bonde bwensi, naiga ase embori y'omong'ina yachiete? Eh? Abwo babere, mbabwate bwamate bonde bwensi, naria ase embori y'omong'ina ayenyorete esirete gochia? Obwamate mboro? Okay. Thank you. Omwaka nkwamba gototebia ng'a maybe ande mba- mbae mbomaneti nki kiabete aye buna okorigereria nki nki gose kiabete, kati ya omo omura oyo na omong'ina oyo atarachie komwaka omoyo.
inche ase amarieta nkorokwa Japhet Omunywa, Mokaya, ne echirani ime esa. Eminto nere eye, Ase omong'ana mwateba y'obororo, moise onde ng'aenda nyaka ase etuka kogora ekadi y'esimi. Riria nachia kogora ekadi, nagorire ekadi ng'onya kobeka ande esimi gocha, akaret o rimama eri rikaretwa na epikipiki, rigaikigwa ase estesheni ye ye chipikipiki chigokora ki? Chigotenena. Agaikera oo, lakini nkorera arenge, na okoboko kwaye igo kwarenge iga are gokora iga, nasugete gocha motwe ake, akang'umera, agantebia okong'oroki rende esigns chia rimama, ogonte na uu okorera, buna means konya o- oakirwe, tatiga ntamanye, masongo aakeretwe, menyingo Agwo ase are korora gochia nkayi. aakeretwe, gochia minyingwa, Okay. korwa ase aro ase epikipiki yakorete ki? Yamorusetie. So ekero ekero atira, nkamotebi rende pole onye gwaitirwe, Nkamotebia, Pole. Agateba, Sa, sawa, lakini nkorera arenge nobororo, okorora mbamwagete. Akarera agatira, agatira rioka gocha. On the process, tata omwabo okorwa nyuma, nere ogotoeta. Nkabua naki amaene, nere oko, nere barwana komo, naende namoboria amaene, ti timboisetie namoboria ase twarenge nere, namoboria riri riri buna kwang'etete, rimama riao nkorera riarenge, naye kwamwagete, nankania. tamwageti, bono natirete gotira mpaka gocha nkaga iga, ato rende nonye ne nonye chigari chiaye komomoreka chipikipiki chiaye komomoreka, natirete agaika galari, agaika gocha rende agatuetani na tata omwabo, tata omwabo ing ing abagantiga nyuma, tata omwabo akaba oyo o kabere, nere otang'ai, lakini nkorera arenge. Bono inche nonye nkoboria iga, obororo obo obwarwanete ase arwanete, nabo bwagera ocha goita omong'ina onde? Ee, naki ekio ase ekero rimo ekere nabwate obororo, gose nabwate ki. Lakini rende obororo abwate inche natebe ekero are korera, mbu oria arwanete ase totamanyeti. Jumamosi, moisonde Jumamosi yarenge? Moisonde Jumamosi? Rero indi?
Rero Jumatatu?
Erare moisonde Jumamosi. Moisonde Jumamosi. Egekogera mbore egetendero igoro akorete, eyio erabe moisonde Jumamo. Abamura aba, mbare abasani baye ngotara nere, abasani aba arenge nabarabwo nko- koratara bare amo? Ababa, abwo aro tinkonyara komanya gose nabasani bare. Okay. Aba ba- aba batachire Ee, gose ba- abatachire aba, aba omwana Aya, akwana. abwo ara yaya tinkonyara ko- gosoa oria kwa tinkonyara komanya gose na abasani baye bare. Okay. Ee, goika totebe mbore omoyene. Nabo ere ense. Ee, lakini inche nataka gogoansa igoro ya obororo, nyorente ata omwabonto gwakwana komoa ase twateneine, namoborie iga, riria buna riria togokong'eta, riria omwana oyo omwana oyo oo, nkorera arenge, noakirwe. nabwate, nabwate obororo sana are korera, naitire okorora ng'a ababase barenge naitetwe. Bono obororo obwo nabwo are korera na na na twamanya kweboria, nabwo gose bwagere tacha goita omong'ina onde.
Ee, ogokumia totanya korora iga iga goita omong'ina o bande, tari gotiga omong'ina o bandeeee kwere bweka, ee, ee nakorete bobe onye ere buna nigo mbobe, mbobe twa tumekiki yaani twa ekiki eri togoteba, totagetie korora amang'a amang'ana aye naende kabere iga iga. Gekogera omong'ina oria are gwekwera bweka konya omong'ina ogotire, naende akwerigeri bweka, akorema bweka, mbare korema nonde, eeh. Omwana oyo nakorete egetendo. Omwaka oye naro sigasirete.
Omwaka nasirete kare. Mwanchomoreria oyo nere ise omomura oyio okorete egekora eke iga, Nyasae bwanchire twamonyorire, Ntagete atatebie amarieta ng'aki akorokwa, naende atwere ng'a ng'iki abete ekiagera ere noa arenge aroundi aiga, naende ekero kende maybe nabo oranyore naroche ng'iki abete. Mwaka karibu, tatebia amarieta ng'aki okorokwa, naende twere esango ase obweng'e egento eke kiabete igoro, ng'aki yarenge. Inche inche chinkorokwa, omogaka mbega iga ninka, igoro naye mbuna nabwo echirani, nkomokorera egasi yaye, nkacha isiko abwo. Gosangia abana abande mbare ororo, bakang'a amarabwani, ekeyo ase narenge, naria eki nari, mbuya ande, tiga ndie esubari tokore ki? Tonywere echae ekero omong'ina akamire, nkatira gochia gesa, gochia rogoro. Goika rogoro, naende nkaonchoka, ngocha ngoika insaa, ngosange omong'ina nkwere are, echirani yaye ekabicha eywo ere inse abwo. Ekero nanyora nkomoa ere are, tinkwanchete mogina kende, ngatebia omorwoti naro oro one oyo na okabere, naende buna abwo sinanga bwa echirani, orente omosigo, eng'ombe enya goteberera, abana abana abana abande nabo bange esiko aye, na oyio ore kwaerwa ekabichi. Nkaenda nyagesa, natenena etuka iga ntarete kogora ekio narete kogora, nkanyora abana bane babere bagocha. oywo oria nyaroka na omomura, egento yaye inche gocha inki? Bosa inki nkorera bare? Egento yaye babokure, tinyeti kwegena, ekiagera ki bibori na egesaku, mpaka nsoe, nonya naigete rende, ngocha ngosange nabagaruki. Arigetie omotwe chimana tao, ngochia komonyegeri, osange iga akwete kare.
Kero kende ase enka yaino, ase maybe efamiri yao buna aye, omwana oye ekero agokora egento eke is your son, yaani momura oo, kero kende ehistory nere ororo igoro ya ogoaka omonto omoro koreng'ana na omwana oyo, omwana oyo omonyene.
Eeh, nyuma atarakwa omonto omoro ehistory yaye, Omong'ina yaenga tarehe ishirini na mbili Disemba omwaka oyoete, eng'ombe korwa nyomba ne embori. Nkaboka maambia, tochia omong'ina akorere amaata, ebinto nabio bikure ara. Nkaboka korwa mwane, nkaenda nao niga kogota amaata. Omonto oria omong'ina, amagena abo naoneti, abese nakobekerera iga omorango, Otoma omwana oye akoenta esuka aye nakore ki? Onywere echae. Konya narokire omoisia one oyio okorokwa Philip, nyomba arenge. Oyio bono y'Omonene? Ee, omokogoti. Omokogoti. Omokogoti.
Gosoka gochiecha orogoro aria, akoenta ng'a tata kogocha okore ki? Ng'entana nomoche, nomoche ere. Inche nkogenda, timanyeti nki kegendererete. nkoika etuuka, nkogora omochere nkoirana ng'ende egasi, abwo gose nerete ekogo ekogoto. Ko naikire emetwe igoro iga, nkonyora echiende chiaye ng'a yaya chochi, omwaura omong'ina embori, omong'ina ki oyio naturire bono iga? Kende ngochia gocha ng'a asang'e e- embori nekorete ki? Nechiete. Abanto bacha gokwana ki? Ke chochi chochi konya otari gotura omong'ina oyo, amoe chibesa, naki yanyerekana bache komotura bono mambia. Chituba chiaino ngakira, bagakwana bagakora. Kobakwana bakora, chinkasoa ngakira ngakira. Bono nkirete, buna nakora egasi yane ya okoboko, ase twarenge, okwani yamo agakwana naki, eye nembori eri ya omong'ina buna ekonyeria inse. Ngakagana eche chinchoki chiabwate, kumbe egento eke nkemanyekane, nkemanyekanete. Omwana onya goaka omong'ina, nagachiete gwechirani oyio, akanyora omotwe nokorete ki? Bw'embori noro ororo. Ekero anyora enta, otwe ogaeta na omwana oye nere osubore embori okora ki? Oira. Yaani omotwe onyenyire? Onyenyire bw'embori eria ire. Intwe twagaete ng'a omonto oire embori na omwana oye aite aite na abasani ba baye. Akarenta omotwe oyio bw'embori akaorokia omong'ina. Erituko ki?
Ndi yarenge? Yaani eria ko. Eyio ndisemba bono ngokoereta. Last year. Eeh last year ya Christmas. Ehe.

Oyo oo bono. Oyo one. Ritang'ani ritware koenda. Aye naende ria kabere naende ri- naende to- to- to- twete koenda eroongo, naende bakamoita enchera ende enkong'u. Mogaambera naende ng'a yaya, bono amang'ana akorire ki? A- a- a- abeire amakong'u. Igo bono genda bosio. Nkagenda ngakora. Bono konya egento giatigairie mbwate abanto aba, na omoori oria bwo- bwo- bwo- bwo- bw'omonyagita, bw'omonyagitari, a- ayio tochiaerire. Bono nokirete moiso onde na naende nao nere ekogotee ya kabere, agacha aa inche nde nyomba, batamanyete gose nyomba ande. Omong'ina akorarere aa, Aba bono ase mwatugete mokanyora embori bagacha. ee, omong'ina akorara gegeiro. Yaani ere arore eng'ombe yasokerete ki? Ase ere. Maaa rigetano nakerete ki? Bagachakera edirisa gotagora, bagacha omorango o kabere, riba agochia oywo gatato, omochie one o kabere akaba moga. Riria agochia gontura, bakora ki? Bakabe toi gotochi gotochi goteba omogambi takora kende. Tokarenta efundi ekora ki? Ekarosia edirisa. Ko yarosia edirisa, matuko naende tareti abere, bakora ki? Bakorora omonwe. na omwana oye nakoreti ki? Arenge. Bono omwana oye bakomosukia ng'a ki? Kora nyoko, amang'ana yakore ki? Okay.
Ee bono.
Abamura mbare bakwanwa aiga barenge babere. Ee. Nobamanyete? Ee, nibamanyete ee.
Eh. Kera egento monto otamanyeti, aye monto otamanyeti. Erio akogo erio agocha kogwaka, oyo okomosukuma, konya mwaetanire nonde, gose konya mwaumanire nere, oyo okomosukuma bono acha gwaka omonto. Yaya, inchimwana ntweterane nere, omwana o mbua yamenyete. Inse ababuki akomosukumera, oyo okomosukuma bono gocha kogoaka. Inche igo nachete buna yantochia ase engoro ya jua kali, ase nachete engoro ya jua kali, otwarete omochere mogaso, omochere tindi koria. Ngasoa egioski korwa oranga omoche korwa narenge aye one, nkagora esukari, nkamogorera chikangumu. Nkochi gocha, ngasang'ina korwa omwana oyo taiyo, ninyarukia nde gose ki? Teiyo. Mpaka saa mbiri, saa mbiri onusu. Nkagenda nyagesa na omoisia oyo one naende oyo. Naende nkagenda nkagora eki- eki nagorete ngatira. Ko natira ngateba ng'a bono naki kende nkeiyo kegokorwa, tiga boki mambia tokore ki? Toragere. Ngasoa nyomba. Ko nasoa nyomba, nyarokia eyane, egakera echirani eyane esimi, omwana oyo mbwo yamenyete. Kero omwana oyo ekakaga iga.

Erio eserekari yachire yatemire goeta,
baende mpaka emechie yabo.
Ase baende abatang'ani, eserekari yang'aini korwa mbarenge ensemo, naende baende omochie o kabere banyora e- e- e- enyereko ya omochie oyio yasokeranirie rudeness. Eserekari ya- ya- yataka koimokia egetambo ekero, oyio obatene tobaka, obakani.
Abamura abo babere emiaka ere nkababwate iga. Na abagaaka babo ne chifamiri,
oyomo inchwe akari, oyomo ne yaani egasi ya mogondo to ukulima. Igo igo igo ntotebe ng'a yaani ase story yonsi twagambire igo koreng'ana ta aye buna tata omwabo omwana oyo, abanto mbare bagotumeka omwana oo koba are rimama, gotaka gokora ebinto ase enka yaino. Eki nekeene ngokoresa, Okay. nonya erio chumamosi. Echirani buna yakwana ng'a namonyorete korwa minyingu omiete, omwana omwana one nabwate over five thou- over five thousand Shillings. shillings. Naye mogaita abanto korwa agwo etani batano, gose mbane na epikipiki gochia raria, bakagenda suneka buna nyigwete, bakarisuneka, bagacha masongo ase epaa ere, bachia gokorera emenyi, ko bakorera emenyinkwa, bakamorwaneria ororo. Ko bamorwaneiri ororo, Omwana oyio agacha ng'ora buna omonto omogima, inka atacheti aro mune echirano eye akwana. Akagenda ase abanto abwo bamorwane, ase abanto abwo bamorwanetie. Akaimurungania obotuko obogima, naende mambia aye akabokera oro ororo. Ekero abokire ororo, aga agakorera konya na omochie oyio akore ki? Ase arai. ase araire.
Eeh. Kobokera oriri bono yarenge igoro. Igoro ee. Kime aambe.
Ase abogete korwa ase omochie oyio na nda- na- na- ya- e- e- e- na- ya- ya- yaani- ya- na- naende ekero a- ayaani aboke amaambi gocha Aha. ase abanto abwo bamorwaneti, naende akaenda omochie oyio bono. Okay. Eeh bono. Naki gachete mogoroba gokora omonto. Eeh bono kegoro mono.
Chibesa echi gwateba elufu tano abwate, ngwatemete komanya ase chiaruete? Tindamanya mpaka bono iga, mpaka bono iga tindamanya nokomanya. Inche ekiagera omonto onye resete na omonto omotang'ani,

Inche tindamwegerera, omwana oyo ninche momanyete. Ee bono.
Omwana oyo nomo ase engiya misini bono iga, ingote ng'a mote ng'a nemaate abunture chinsiaga echio, nabo agogotura chinsiaga. Ee bono.
Ekero mogoserete rioka.

naende bagaita omwana oyo, naende ninche kogenda abwo bobisi na- na- na- naende bagaita omwana oyo, eh bono.
Aye, ase bakomonyora nchera.
Oyo na omonto ogwekorera ebinto, taete ndatira koyandora buna aremete, ase omwaka iga nkogunde monde koti, tari bo? Good. Aiga nkw'omong'ina oyo emiaka eighty six years, eighty six, nagenda kwagachera omong'ina gete enyomba aria south mogirango, omong'ina oria obwate emiaka ninety, nakorokia buna aremete ribaga tata, aremete aremete omokong'u omogante ng'a kaka omong'ina oyo nabo atagete koba supported, lakini rende bono, omong'ina oyo aye noo kwaye, this is the place aa naremete, kwaye ng'a iko iga tata, ntoture esipasi kwabande.

Ekiasimegete paara kengeka, agocha nomooroba oria otuche inse akoira nyomba. Chikagu echi nere ogotora. Korwa apa mpaka yabe, agotara namagoro. Kei! Moche omorigererie ecommunity yasiririe. egento omong'ina bw'engencho enene. Abang'ina na abake emiaka etesa ekesio okonyora bare chinguru, bakorema egesaku eke mpaka basokia ekenyambi tata, batora chikagu omogondo oria okaigete moino ogatiira esuguma eria na akorokia aria ase megete buya kabisa ako kei! Mpaka chibuka ata echi mako onye chiabeire ngocha gotwa arenge, bakande ase megete omoavocado, echia chi chikorosete buya kabisa emete ase megete igaa aa nkwaye.

Eke naki akobogoria oboyo eke. Naki agosombera oboyo eke. Ndoche na omong'ina omokong'u sana. Kai! Ekenyoro amo bwate omong'ina oikire miaka eyio. Igo nere bwe kotigarete ekenyoro eke miaka ita six. Igo bono aah wah! Rikagu riachire tata.

Oboruka nikwo erende ne okanyare negetunguo. Bono ching'eni chikoyerana chire buya nonya omonyo ochierete buya. Ee. Abagusii mbare bagotegererete obosemi bwao gochia ase abagusii ba minto ise bakabete amborobio. Inche, Yes. inche bono egento kiabere giogokumia, Eh. igo onde nomoichano omonene bw'ogosiria omong'ina omonene Yes. bw'enka eye, naende omong'ina bw'engencho. twarenge nogosemeria nere ogotoa amagwaita buna intwe aba ebigori ebi ebike, nere ogotoa ng'aki ebakinete iga na iga na iga, intwe twanyara kobwata chimbaratero, ekiagera nere omong'ina omonene orenge iga iga omonene, yaani onde taiyo bono tobwate omong'ina wa kenyoro omonene buna oyo osira, eeh.